Ndava kuenda kumusha ndakaudza murungu kuti ndiri kunoona vamwe ndichitora mukadzi. Ndakabva ndapuhwa card ndakangonzi go and swipe grocery. Ndakaenda nekaHonda fit kandaipota ndichitumwa nako ndakanoswaipa mapick and pay zvinhu zvangu ndakasvika kwakutanga kutora zvinhu zvangu ma two two ndakabva ndadzokera murungu akanditi tione ndakanzi go and swipe zvimwe three three ndakadzokerazve kwakubva ndanoita zvaakanga ataura zvakanzi ndiyo grocery inoratidza kuti mwana ari kushanda ndakabva ndanzi ndikuenda nekaHonda Fit kaye ndakati ini ndini uyo ko ndainorema padunhu kuti mwana mudiki kungoenda kubasa atove nemota ndakarova ndakananga kuChivhu netarayo ndaiita kukanzwa moyozve Ndakanosvika kuwana twin sister akagara zvake namhamha paruvanze pamumvuri. Ndakanga ndisina kana wandakanga ndaudza kuti ndiri kuuya musi uyu. Vairatidza kushamisika ko pamba pedu paisasvika mota zvekudaro saka vaishamiswa. Pavakaona ndiri ini Rosie akauya kwakubva aita zvekundijambira kiss yandakapuhwa yaisaratidza uhanzvadzi but momz havana kuzviona izvozvo vaingoti semapatya kufarirana sevana vemunhu one momz ah ndiwe here riukusvika uchidriver zvako me ndini hangu mhamha momz saka wauya wega uchipesana nemagonyeti me ndega mhamha ko makadiiko mhamha Momz. Ndiripo mwanangu makadiiko mumasango imomo? Me. Kungodaro mhamha kunamata kobatsira ndigere nyore basa nyore Momz. Iih zvokudzwa shuwa Me. Ko hesi yangu hesi hanzvadzi yangu ndanga ndakusuwa her umm kana neni kurwadziwa usipo kudai Momz. Sematwins motosuwanazve. Me, Manje ndine good news to her ndakamuwanira basa totoenda tese. Momz, Iti shuwa rine mari serako here? Me, Ehe mhamha. Momz, Haiwa moenda gore rino zvangu zvinoitawo. Mhamha vakaratidza kufara chose. Daddy vakanzi vaiva vambobuda hapano pakutakura grocery vanhu vakadida vadida kuti pamota kuti nharo mumba kuti pamota voti nharo mumba zvekare. Ndakanga ndaremazve. Vemuraini vaingokanda mesozve. Mudhara ndipo paakasvika achiona mashurazve. Mwana ane three months time auya nemota. Takati yava nguva yekurara zvino nasister yangu mumba medu Tikatangira patakasiira asi chekutanga ndakabuditsa pregnant test kit kwakubva ndagadzika apa. Me, Ndauya nema test aya so iwe tsvaka pekuitira weti. Akatsvaka kwakubva aita sekurairwa kwandakanga ndaitwa wanike zvechokwadi three months pregnant. Me, But ndatoo varova nemunyati isu tatove wife and husband her taura hako hapana anobvisa pfuma zvese bhoo tenge tichingoita vana vedu tichichengeta maparents edu Me, saka isu mangwana we are going kuswera mangwana ndiri kuenda kuZambia kune Kune rwendo kunotenga ikoko hee. Saka iwe unenge uchiitei? Me, Ndinenge ndine chi recording device ndenge ndichirecorder vandenge ndinavo zvandakazoita pane vamwe vandakaenda navo ku Messina vakaita minyati vakadzingwa ndenge ndichitova nepfuti but hapana anozviziva ndakavadzingisa basa Mufesi wekuenda neni ndiye wandakabva ndaita kuti apinde ipapo class two anga agara anayo kare her imba utori nayo? Me. Ndogara mucottage yemurungu saka ndakatomuudza kuti ndiri kuuya nemukadzi wangu her umm hamuna kusangana nezvisikana here muharare imomo? Me. Kana ndaimbofunga izvozvo here ndaingofunga iwe chete her kuita sei umm chitomboita tisvirane zvedu ko ndichaziva here mboro takatanga zvedu kubatana batana yaibatwa mboro yacho zvekuti ndainzwa feeling rese kuuya pandakazosvira ndaiva ndanzwa nekudazve usiku takasvirana zvedu ihwoyo Mangwana takamuka kwakutanga kugadzirira Rosie achirongedza aitobetserwa namoms kwakazoti kwava kumasikati mhamha vava kuraira moms zvomoenda udrive zvakanaka musvike zvakanaka mushande nesimba vanangu chinochengetedza basa kudzikama Rozi ndiwe musikana wombomira kutanga zvevakomana izvi ugadzire upenyu hwako nehwedu isu vabereki. Takazoroverwa munamato kwakubva tapinda munzira zvedu kusiya tanyepa kuti munhu ari kunoshanda isu tichinogara tese. Me, Saka tave uko no more calling sister or brother Tinganyare inenge yangova hani sweet dad madam and all that her yah still there is no reason yekuramba tichidaro isu taama couples dad me toita zvisingaite vamwe her taura hako takanosvika zvedu murungu akafara achiona mukadzi wangu age ndiyo yaimuratidza manje aingoona kuti vana ava vakura vari